Indiki edip biljek zadymyz näme funksiýanyň güberçekligini barlamak. Ýokaryk seretýän güberçekmi ýa-da aşak seretýän güberçekmi diýip barlap bilýäs. Onda muny haçan barlap bilýäs biz eger funksiýamyz berlen interwalda iki gezek differensirlenýän bolsa. Iki gezek differensirlenensoň şol berlen interwaldaky x-iň ähli bahalary üçin fx funksiýamyz ýaňky ikinji önümi noldan uly bolsa, ýagny položitel bolsa, onda funksiýa ýokaryk seretýän bir güberçeklik bolýar. Grafikasy eger otrisatel bolsa, onda aşak seretýän güberçek bolup durýar. Indi şu ýerden mysal hökmünde işlejek bolsak, a seretsek iki gezek önüm almaly diýdik. Birinji önümi alan ýagdaýymyzda minus iki x, Ikinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda minus iki. Minus ikimiz noldan kiçi. Noldan kiçi boljak bolsa, onda näme bolýar diýdik biz? Otrisatel bolan ýagdaýynda aşak seretýän. Diýmek, şeýle grafika çyzan ýagdaýymda meniň funksiýam aşak seretýän funksiýa bolýar. Ony şu ýerde baha bermem çyzan ýagdaýymyzda ýene şu bir netijäni biz alyp bilýäs. Haçanda x-e nol berenimizde y-imiz dokuz, x-e üç berenimizde we minus üç berenimizde, ýagny şeýle minus üç we üç diýenimizde y-imiziň bahalary nol. Diýmek, grafikamyz şeýle. Özüňiz çyzsaňyzam aşak seredip durany bilip bilýäňiz, ýöne Biz grafikaňy çyzman, iki gezek önüm almak bilen hem grafikaň aşakmy ýa-da ýokarky seretýänini biz anyklap bilýäs. Onda ikinji mysala seredeli. Ikinji mysala bir birinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda EX, ikinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda ýene-de EX bolýar. Indi biz şuny bilýäs, derejämiz şu funksiýanyň bahalary hemişe-de položitel, onda bu funksiýa hemişe ýokaryk seretýär diýmek bolýar. Onda şu ýeri položitel boljak bolsa, haçan-da baha nol bolanda, x-iň bahasy nol bolanda, y-imiziň aljak bahasy bire deň bolýar. Ýagny şu ýerde bir zat, şu nokat. Ondan soň x-iň bahasy bir bolanda, y-imiz biraz ýokaryk galyp gitýär. Onda diýmek, şeýle ýokaryk seretýän bir funksiýa. Şunuň biz Položitildigini bilýäs, diýmek, funksiýamyz ýokaryk seretýän güberçek. Mysal, se seretsek, iki gezek önüm alan ýagdaýymyzda, birinji gezeginde üç iks kwadrat, ikinji gezeginde alty iks. Alty iksimiz, eger. Položitel bolan we otrisatel bolan ýagdaýlaryna seretmeli bolýarys. Haçan položitel bolýar? Noldan uly bolan ýagdaýynda haçanda x-imiz noldan uly bolsa. Eger noldan kiçi bolan ýagdaýynda otrisatel. Diýmek, şeýle grafika çyzan ýagdaýymyzda noldan uly ýagdaý üçin položitel, noldan kiçi ýagdaý üçin hem otrisatel. Onda grafikamyz şuň ýaly grafika bolýar. Indiki seretjek zadymyz funksiýanyň gyşarma nokatlaryny tapmak. Gyşarma nokatyny tapmak üçin ilki etjek zadymyz funksiýanyň ikinji derejeden önümini almak. Şu ikinji derejeden önümi nola deňlänimizde çykýan bahalar biziň gyşarma nokatlarymyz bolup bilýär. Ondan soň tablisa gurup, funksiýa ýokaryk seretýämi, ýokaryk seretýäni görçekmi, aşak seretýäni görçekdigini görýäs. Ondan soňam şeýdip gyşarma nokatlaryny tapýas. Onda şo berlen düzgünlere görä şu ýerdäki mysaly işlejek bolsak, funksiýanyň görçekliginiň görnüşini we Gyşarma nokatlary tapyň diýýär. Onda birinji derejeden önüm alaly ilki. Fx deňdir. Şu ýerden önüm alan ýagdaýymyzda dört öňüne geçýär. Iki bilen gysgalsa iki iks kub minus on iki iks kwadrat plýus on sekiz iks minus ýedi. Ikinji gezek önüm alan ýagdaýymyzda. Alty iks kwadrat minus ýigrimi dört iks plýus on sekiz. Indi şu ýeriň nola deň bolanda men iksiň bahalaryny tapmaly bolýan. Deňdir nol diýip alsak, altyny ýägiň daşyna çykaran ýagdaýymyzda iks kwadrat minus dört iks plýus üç deňdir noldan. Bu iks köpeltmek iks, bu-da minus üç köpeltmek minus bir diýip alan ýagdaýymyzda Alty köpeltmek iks minus üç köpeltmek iks minus bir deňdir nol. Diýmek, şu ýerden tapjak bahamyň biri üç, beýlekisi bir bolýar. Indi bärden tablisamy guran ýagdaýymda ikinji derejeden önüm iks tapan bahalarym näme? Bir bilen Üç kiçini ilki ýazýas soň uly. Onda şeýle bir zat bar, şu ýerden ilki alamatlaryny barlaýas. Şu üçden uly bolan ýagdaýynda ikinji derejeden önümiň bahasy näme çykýar? Şu ýerde üçden uly goýsam bäri položitel, položitelden bäri položitel bolýar. Bir bilen üçiň arasynda bir baha goýsam bäri otrisatel, bäri položitel bolany üçin Jogap otrisatel çykýar. Onda birden kiçi baha goýamda otrisatel otrisatel köpeldilende položitel boljagy üçin bärem položitel bolýar. Diýmek, şu ýerde biz näme diýipdik, ikinji derejeden önümiň bahasy položitel bolanda funksiýanyň funksiýamyň grafikasy ýokaryk seretýär diýipdik. Onda bärsi ýokaryk seretýär. Eger otrisatel bolanda, onda aşak seretýär diýipdik. Onda bärem ýokary ekser etýär. Diýmek, şu nokatlar, bir bilen üç nokat meniň gyşarma nokatlarym, ýagny ýokaryk gidip barýan grafikam, aşak öwrülýän nokatlary bir nokady bilen üç nokady bolýar.